Hi tele ku cina mayiwayiwani hikuva tanihi loko hi tivisiwile vhiki leri nga hela hi Wavumbirhi hi siku ra khumenhungu ra Nyenyenyani, mana wa hina, eka van'wana makwerhu, eka van'wana maseve, eka van'wana kokwana, yena N'wa-Alfrede, ntukulu wa Tivani. tlhelo ntukulu wa ka Mugwena a hlanganisa makume nhungu wa malembe. Lomu tikweni leri, ntanga leyi a yi vamangi, yi kumeka hi vunyingi le matikweni lawa ya hluvukeke ngopfu yo kota va Japani na va Singapore na va Sweden na va Switzerland na va Canada. Manuku, hi nga ka hi nga tsaki ha yini? Loko Xikwembu xi hi hlayisele n'waxilenge hi nsovo ni rirhandzu ku ta fika la ko kotaka, tanani-ke mi muka na mina hi ya le Vondwe etikweni ra ka Xivasa. Loko hi fika kona, Hi ta kuma n'wasimoni ntombi ya ka mugwena a khondzile xitseve a mamisa xin'wanana xakwe etsheveni rakwe ra xinene ku tshamile n'waxibalo ntombi ya ka cawuke lowo tswala bava wa xin'wanana Hala ximatsini, N'wadumanzi Katrina ntombi ya ka Mhuntahi yo tswala mana wa n'wana na yena hi ta n'wi kuma a lo tikitiki. Tinghohe ta vakhegulu lava hi ta ti kuma ti karhi ti ku kwetsikwetsi hi ku nyoxa. Na yena Maxanisi ha hanyiwa xin'wanani hi luya. wa karhi ku gingirika ni ku korhoka a tsakela ku tswariwa ka n'wana wa buti. Le khorhweni ya muti ku buluka swihleko ni mafenya ya madodha, kona ku yimile switetemba swinharhu, Mukhalabye Tivaka na n'wana wakwe Alfred xikan'we na bava wa Rahel. yena Simon Makhuvela kumbe a va karhi ku kanerisana hi ta vito ra n'wana la tswariweke ku tiva mani siku ra ku velekiwa ka mana wa hina kokwa wa hina notisa gladys xinene a wu ri nkhuvo lowukulu emutini wa ka Alfred wa tivaka a wu ri ntsako lowukulu na le mutini wa ka mugwena le ka vakoko wa n'wana a ku nga si hela malembe yo tala loko rahel va ta dlaya na nuna wa yena alfred makawu lexilenge va loveriwe hi n'wana wa vona wa vumbirhi Yena Janet loyi wo lova a nga smila na meno. Hi yo mhaka ku fika ka n'wana loyi Nothisa Gladys a ku fana ni swipfulana leswo sewula. swa nchavelelo efusini ra ka Gwembe. Hambileswi mativula ya Alfred na Rahel yena Silas Mtarini a ha ri ntsongo u fane na yena a va vonile vakokwa wakwe loko va khinyaveza va hoyozela ku fika ka xivulwana lexintshwa lembe a ri ri ra 1940 hi 1940 hi loko mandela a hlawuriwa ku va presidente wa src eyunivhesiti ya fort hare lembe ra 1940 holobyenkulu wa afrika-dzonga a ri general smarts young smarts loyi wa ku dyiwa hi vhoti hi 1948 loko se ku ta nghena nkombi wa maxangu emfumo wa xihlawuhlawu wa mfundhisi malani lembe ra 1940 le jarimani Hitlara a sungurile ku siringa ni ku hlasela-hlasela matiko akelana, kambe nyimpi ya vumbirhi ya misava a yi nga se sungula. Inaka, hi 1940 lomu ka hina xihlawuhlawu a xi ri kona kambe a xi nga si thyiwa vito ra parateti nakona

A tswariwa eximutanini xa Alfred Nkayiso na Rahel N'wamgwenya. Kwalomuya ka va 1961 loko Nhlengani Eric Maxindzi, Maxindzi wa Xavana, jaha leri a ro va xithicarana xa nyuwani hi nkarhi wa kona, le xikolweni xa vahlave eka ngove jaha leri kwalomu ya ka va 1961 ri tivanile na wa alfred yena a ri xinesani lexo saseko xa le xibedhlele xa khensani hlengani a nga longetanga ku te ku ya ba n'wendzamhala eka lembe ra 1962

na makwavo Gezani lowa ka Mavanga va hlambela va pela va ya teka nsati va vuya na yena kahle loko a fikile ka maxindzi wa Alfred a nga tshamangi hi mavoko

loko va hlambanya va ku petit appetit l'oiseau fait son nid hileswo katsongo katsongo xinyenyana xi aka xisaka xa xona mukhuva walowo wa alfred xi akile muti wa ka maxindzi bya xinyenyani loko xi aka xisati hi vurhon'wana leswi namuntlha mi wu vonaka muti lowu wu nga yima wu ku tsetserhele bya khokholo eswitila leswi nga aka wona i mandla ya n'wamakawula

Ntlhanu wa milomu na wun'we u yi boxile yi pfuleka eka maxindzi. N'wa-Alfrede N'wa-Alfrede u tlhele a tumbuluxa vatukulu va khume na ntlhanu hileswaku feme yi pfurile ya karhi ya tirha eka maxindzi. Wa Alfrede a nga lo hlayisa varhumbu ra yena ntsena ehansi ka vurhangeri bya yena mhake loyi muti wa ka maxindzi wu hutukile kaya ni xichavelo xa swirho hinkwaswo swa ndyangu wa vavukati byakwe hi ku angarhela eka vona hi nga katsa na vamakwavo va n'wingi wakwe xalati

loyi a tekiwaka mugwena vo tani hi lava va ka wilson tapita na thomas xigagaka eka vona hi katsa na vana va vamakwavo le ka nhlayiso hinkwerhu ka hina A nga kona loyi a nga an'wangiki eveleni ra n'wa-Alfred. Mina yaloyi ni nga yima la, a ni ta va ni nga ri nchumu loko n'wa-Alfred a nga phamelangi a sula marhimila a xotela a vuya a kwinya. mi ngo ni songasonga rigogo ra mina ri nga si na oma hi ku hundzisa xibutsa xa marito lawa ni nga rhwexiwa hi va ka bila bila a nga maxindzi maxindzi wa xava xavani wa ncinda cindani wa xilongisa wa mahahaladzi

nsati wa hina loko a hi swi kota a hi to ya nghena emakorhweni ya timbilu ta hina hi xokola hi tsopola rirhandzu ku sala ku nga ha ri na nchumu hi ri nyika wena ti vula sweswo timbele ti ri Loko a ngi ha swi kota k'endla sw'endleka, wena N'wamakaule a hi ta ku rhungela nkhancu wa xivunguvungu lowo mahiwa hi minceka ya risima leyo pfa hi le bileni. A hi ta ku xavela swingwavila swa nsuku lowo tenga wo pfa hi le Musapa. A hi ta lerisa majaha ya ka Vuhlahlandlela.

a funya ni makhamba hi nga kuluva ha yini wena xilenge xiphongo xo kevurhongo ni ku kala ku rivala ni ku andza wena thunjwani mbhuri ya munyembana ha ya twa malembe ya wena lawa ya makume nhungu kambe hina a hi si enela hi ri kula wena mulenge wa valenge lavo baleka enhlangeni wa le xilengeni valenge a vo tendhetendhe ku rima va hundza kambe laha va rimaka kona va tlhela va dzumba kona dzuva na hina wena n'wana makawule na va ta dlaya Xana na hina Nyembalindzila hi ri homuhomu to biya nyembana? Namuntlha e timbilu ta hina ti lo hontlo hi ntsako, hi nyoxela leswi wu nga hlanganisa makume-nhungu wa malembe, nkaye wa makume ya alakhuza. Tekela va ka n'wina u kula u hundza na dzana. Ina ka, hanyela hina wena n'wa Alfredeni.